Seiz ha diouz a Yana, Therez, ma gwelont siek zo, o ma Doue, Therez emañ!

Ne oas ket bet alese ban padus dija, mar meur de via. A ya met domon ar mate hebet war vadeien. War vadeien ro pardi, regobi a kad da diminig a da gentañ. Joz dit rome bet tergwich bar Paris, heset dimni va vilio, a he mone dit vridot a oar gwet bopet. Dre ma neus roin do taibet gant mir het Paris da. Fede deuet biskoazh kenlakaet ma doa. Me zo bet marc'h Lanion kaer tout. Koll a galotez zo deuet drist e galotez next. D'o bar souven, met ket kar az amzer. Me ingal zo e kondita. Fe ha plac'h kaezh pa niver pedet ma dilhoron da vont d'an eured. Me chomet on akad war ma zrantier. Ha prenet ganin. Me ma c'hoant da diskwel d'an bere Paris, Koloz, Nin, war ar c'hampagn. War mont deus Rizi eo, ha prenet ganin an tok-mañ oa warnañ un tokad kerez. Tokad kerez? Met ne weloc'h ket kerez oa an tok? Ya me, re-se zo bet debet an ouelite. N'eus tra simant vije ket bet difrontet a-walc'h a vourc'h da mont war ma zor da dubudi a renas n'eus tra. E, me ni me chozet ni oaint ket deus a saezon, Joz di, penaos 'oa ma soñj lakaouanañ ur bouquet krisantennañ. Met n'eus tra mont me lakain ket fleur-gwil nolzen war ma zoug da vont da leurediñ a ra. Pa ra 'm eus gwelet met di- dibluañ ur rev ma ma ma c'hourbiad da lakaat ur bluan war ma zoug. Ah ya, kontet gant zo dek kat sezon 'vel 'vel all. Et Le temps des cerises est bas de pain blanc. N'en a pas divuleira. Me lar dit, pa oan ai me bar bol Paris, ha kar gani ar meri. Be lare plac'hkez oa krog a mere gant he gentelio, hag e laras vesi, la femme eme a doa suiv son mari. E, Da ma filhor da c'houlz e oa fakteur ba'r porzh. Pa ram er region suivre mon mari, qui fait deux fois par jour de le tour de la capitale, et moi qui ai des corps au pied, ha ma he hez al lezenn nei me he welout din chom plac'h yaouank, ha hi mez par ki a mez da Emery, a gachu patero. Gachu patero, da mari? Oh, ya, me pas with a bill. Setu eo le breton ma filhor miakadum all ha pedet anv dale. Emaon bet d'an vad domod bihannoc'h. Ro peur dit. Ret ket ma cheñch depal tamm en veljust. Ha bev an aibare ba ha meri benec'h an notre maer gant a euh, ru gant a drilli oa he e komas patirati a he a laras de se d'ar roue bihan

Komañ ha piv lâr eo zibeilh puisque personne ne me l'a jamais demandé. Ha mat vije gwelet ma bilhon. E zaoulaget e-maez e benn just meus traoù e c'hwel e penvolet. Bet parti e tout dud mes e beri a gachu a patirore. Un tomm da yen, Tom da yen, arme? Pas-Galil Lebopen. Me a oa deuet ur c'hlizenn all m'ho plac'h ket, ket ma ri ket mont da gemer an erv hag dosenn Montparnasse. Met din galet ma vihan n'a ket kat kollet kourajañ. Kavet eo al dan, ar pedet anv dare, hep me ret e lâret markez ba Pariz pep hini gaf paotred ha merc'hed pep hini pezh a gar. Ya, met e vez gwazh-se ? Tennañ botoù n'int ket spereadoù ha paeañ torr-sport n'eo ket war ? Ah, selaou va Simone, dolz eo ma lagan William, mestra. Ne dallit ket da vezañ tapet da biskebel en du-mañ. Ha bezañ ma zrosfor ha koll ma amzer. A holl avat me a golliked amzer ha me a da bezañ dit ur biad aviel. Ar vuhez a ro bet evañ ar vuhez e e n'eo ket bet klañv. Klañv eo goperdi. Pa oan edvac'h an avion-se, pa 'ma gwelet ur sac'h bihan gwenn stag deus pep skabell arall, me zo di oa laka hennezh aze da lakaat gwer sputun da chom. Ket ma gwelen ma amezeg, marteze on gant bez warnañ e vo mis a-barzh.

Gokaned dall? Met ma Doue hañ da lâret dit, ma oar ket, n'oar ket gwelet skoulm-mare. Ha skoulm zo manet da skoulm-mare. Ha koulskoude n'eo ket dre ma n'a ket kavet ma vilor ur plac'h veson en taol-sev. Disket eo gant he zud treiñ seizh gwech zev war he genou ar ho kozhier. Han tapane a goulet an aotrou maer dianti. Mademoiselle Yvette Cornichon, voulez-vous prendre Monsieur Gilbert Coplicot ici présent Melal dit, ben devat troet ons e zev, seizh gwech bag geno ledan zet, be a be a geno ledan Ben ur plac'h zouie ket parad ya do riskon, a ler laret ya de a lar nan. Oh, ma Doue, que ça écrit Ya, vo ez dije bet kuit ar Yurun o kreskiñ an divhar vije ket bet noazh an traeñ. Oh, partiet oan tout mes eus ur mairie ha, ha me lar dit meus meus ket dit da vont da Bariz en da yomañ. Doenan pegoan out eget doenan e kours dit lenn e blun se eo da dog. Oh ya, jos ket dit me fer ebet en da yomañ. Met bezañ 'nefe da-hini ma tec'he, pegout pegeit sto oute da-unan ya? Met Doue voe e mab a vried ha te. Ah ya boui, e Gilef 'ta, avet don da gêr deus Pariz em eus ket c'hoant da verwal da verwal drol meus tra. Oan bet 'vo un tamm tro 'ba rue Pagaille N'eo ket hag Pigal he doa deus Pigal. Eñ aura plac'h alles mont d'or un tamm tro hein, hag ar vieur-pod met zin da da verra da vroñs ha neuze da degañji da roier amañ. J'ai la d'intérêt, az m'emañ ket eñ da vont da bavez e kad a tout bezun. Ar teus que là, mon bedi, mais Pedaonoù ar gwez-da-heul, kelto zo blur amañ war ma zro. Da ya, met n'emañ ket mont da reuziñ dimin amañ bet veseit eo, gwelet veseit. Ah, ya, ket eus c'han da vont a la koll. Keg ha peg war e wel lavaret en brezhoneg. Ah, se a gadennoù, se ket ket lâr, ki. Nan gwir oar lêrez a-brem hag e lâr mon an gae. Maman Simone, biken nijejon o deus eta te bastumz em eus tra. Abram da barana, n'o lez ket din-ni. Pe Vasile dit ma dibezañ, me ha da goll pañsion na vehe te tanti. Ha ya, selam a unan. C'hoant dezhi da dapout div raddal n'eus ken. Pañsion a ni mat, pañsion a ni bev, ha kanead a labouret c'hoazh. Labouret ya, e-giz a marlestoue kloget pande. Eh, gall a oa war penn-dol pa nante dev eus du stumm lagad me gwez d'an hag, eh, kentañ tag an amzer. Ar fed da doull ha merzañ a ra mont d'ur gousklañv pe d'ur Marc'had ma Simone Redina a dit deus tra pesked met da zul en taol-mañ. Ha c'hoazh me zo zul bij me a bortrev. Bortrelaj? Ra ket ar daou dun. E Gileta Gwede a wel meus gwed me don hini. M'emaint un dachenn-douar aze da bitez-aladenn gomañ, malaet ha Julien Gilbert a paotr bihan, me 'meus plantet e voutailh traoù mat ar bajenn. Hanter plac'h bennozh ne a palet tout a jardin da, da gas e voutailh traoù. Ha baotred plac'h-kaezh veret goût tremen diontañ. Ya, perak out tremen diontañ met goût divoallañ diontañ e-skoaz te 'meus c'hoant dimiñ Ha ma deuer e veze didalvet e vonig pell-tioù-rag. On n'eo ket kadrien mui didalvet evit eus la, gi ya, mes ta. Ya, petan ma deuer da lonkavé a eo tioù da ger, ma. Ah, si bon red ila dido. Pa teus kemeret en birneo. Ha dimne, ket eus o bluan amañ war ma zok amañ, ha n'ez ket da la nan, pa vo pistion dit da la ya. Toull a tere ma dom e poent e mont get d'ober son e te lagant da chom un tamm bihan. Emezi o vont da welet Robert ar gêr, zor an devout gantañ gevek mat eo dinig an hêrezh. E an areg, ma n'eo ket amañs re menopause ken ha da ma te moen da darnat. Ma zad ma vont da Dilli, a vez din pedet da friko, Ha c'hwi ma tec'hit tout vo ivez, ha me zo sur m'omp meur a blijadur tout asambles, ewit beus bet me ma-un vont tergoj da Bariz.